Schéine gudden Owend, meng léif Dammen an Hären. Mäin Numm ass Cole Philippe, ech sinn Energieberoder bei MyEnergy an haut den Owend ginn ech iech puer Erklärungen iwwert d'Elektromobilitéit do, ënnert anerem wéi luet ee säin Elektroauto an wéi eng Subside gëtt et fir déi Opluedestatiounen an awer och fir d'Elektromobilitéit selwer. Falls Dir an dësem Owend Froen hutt, kënnt Der déi während der ganzer Presentatioun op webinar@myenergy.lu schécken. Mir wäerten dann zum Schluss vun der Presentatioun op déi Froen opkommen an Iech déi beäntweren. Ween ass awer myenergy iwwerhaapt? Myenergy ass eng ëffentlech an national Struktur, déi eng nohalteg Energiewend ënnerstëtzt. Ons Aktivitéiten zilen op d'Reduzéiere vum Energieverbrauch, der Fuerderung vun den erneierbaren Energien, awer och genausou dem nohaltege Bauen, Wunnen an der Mobilitéit. Hei gesi mer dann eng Kéier e puer Méiglechkeeten, wéi een esou eng nohalteg Mobilitéit duerstelle kann. Dëst Bild weis ech déi verschidden Alternativen, wou een huet, fir eben eng intelligent Verkéi Mobilitéitsketten ze schafen an domadder den CO2-Ausstouss a sengem Alldag ze reduzéieren. Fir déi reschtlech motoriséiert Fahrten, déi een awer elo nach am Alldag zeréckleoe muss, ass den Elektro oder den Hybridauto eng effizient an nohalteg Alternativ. Domat komm mer eng Kéier op d'Ziler, déi Lëtzebuerg am Beräich Elektromobilitéit fir déi nächst Joren huet. An do gëtt et ee grousst Zil, Bis d'Joer 2030 probéiert Lëtzebuerg 49 Prozent vu sengen Autoen, oder also vu sengen immatrikuléierten Autoen, op voll elektresch oder Plug-in Hybrid Autoen ëmzestellen. Am Joer 2020 goufen ëm déi 2.500 Elektroautoen an 2.700 Plug-in Hybrid Autoen immatrikuléiert, wat de Prozentsaz vun dësen Autoen op iwwer 11 Prozent ugehuewen huet. Kucke mir ons elo eng Kéier kuerz d'Entwécklung vun den immatrikulierten Autoen a Lëtzebuerg iwwert déi lescht Joren un, dann ass do eng steigend Tendenz vun den Elektro-, awer och vun den Hybridautoen ze gesinn. Des Weidere gesi mer awer och e Réckgang vun den Diesel a Bensingefierer, déi ugemellt goufen. Dat heescht, mir sinn um richtege Wee, fir ons Ziler vum Joer 2030 ze erreechen. Fir dass ee säin Elektroauto awer och elo iwwerall luede kann, gëtt et aktuell 800 verschidde Chargy-Opluedestatiounen, déi munchmol souguer mehrfach Kabelen zur Verfügung stellen. All dës Borne si mat enger Chargy-Kaart oder mat enger M-Kaart, wéi der se kennt villäicht schonn, accessibel an doduercher ganz einfach a simpel benotzbar. Vergläiche mir elo eng Kër d'Disponibilitéit vun dësen Opluedestatiounen uechter Europa, da gesäit een, datt mir am Verglach zu den europäeschen Länner op der Plaz zwee leien, ganz knapp hannert onsen hollänneschen Noperen, déi bësse méi wäit fort leien. Mir hunn do 31,6 Opluedstatiounen op 100 Kilometer Strooss, wat en extrem héich Ofdeckung ass, wann een dat géigeniwwer deenen aneren europäesche Länner vergläicht. Dëst gesitt Der eng Kéier an der Statistik, déi hei erfaasst gouf vun Eurostat. Beäntwere mer awer als alleréischt emol eng vill méi wichteg Fro, Wou kann een säin Elektroauto dann iwwerhaapt iwwerall lueden? An do ass natierlech déi alleréischte Plaz, wou Dir luede wäert, doheem. Et kann een den Auto un enger sougenannter Wandluedestatioun doheem lueden. Falls een eng Photovoltaikanlag huet, kann een dat souguer derzou notzen, den Auto direkt mat dem eegeproduzéierte Stroum ze tanken. Mir empfeelen an dësem Fall eng intelligent Opluedestatioun, dass do och ëmmer e perfekt Notzung vun dësem Stroum gemat gëtt. Déi zweet Plaz, wou een den Auto dann an am Gros wäert lueden, dat wäert dann deemno wéi beim Patron sinn. Dofir frot enker no bei ärem Patron, ob dir esou Opluedestatiounen hutt, ob der dëst kënnt benotzen an och an dësem Fall, recommandéiere mir Iech eng intelligent Opluedestatioun, well déi erméiglecht en individuellen Dekont vun all den Autoen, déi do getankt hunn. Da komme mer op déi drëtt Plaz, hate mer schonn ugeschwat, dat sinn déi ëffentlech Opluedestatioune mam Numm Chargy. Do fannt Der eng Kaart mat all den Opluedestatiounen, hirer Leeschtung an hirer Disponibilitéit op dem Geoportail. Mat enger M-Kaart oder der Chargy-Kaart kënnt der all dës national Opluedestatiounen benotzen, wat et nees ganz einfach mécht do ze tanken. Genau wéi bei den Opluedestatiounen doheem gëtt och bei der Chargy-Statioun ëmmer 100 Prozent grénge Stroum benotzt, soumat si mer do och zimmlech CO2-neutral. Dann hu mer déi véiert Méiglechkeet, dat ass d'Opluede bei Kolleegen. Falls Dir heiansdo net méi genuch am Tank owes hutt an Dir sidd nach op Besuch bei engem Kolleeg, da kënnt Der do och den Adapter benotzen, deen Der oft beim Kaf vum Auto derbäi kritt, fir dann un der Haussteckdous den Auto opzelueden. Vergewëssert Iech do awer just, ganz wichteg, dass déi Steckdous och d'Opluede vun engem Elektroauto ënnerstëtzt. Dann hu mer déi fënneft Méiglechkeet, dës ass d'Charge rapide, dat sougenannte Schnellueden. Do fënnt een aktuell schonn op verschiddene Raststätten déi Schnelllader, wéi eng Iech d'Méiglechkeet ginn, Ären Auto mat enger héijer Leeschtung a ganz kuerzer Zäit opzelueden. E Standardwäert do ass zum Beispill 80 Prozent vun der Batterie an 30 Minutten opzelueden. Wann ee bëssen an de Medien ënnerwee war, hutt Der vläicht matkrut, dass haut déi éischt zwee Fast Charging och am Land ageweit goufen. Dat heescht, Dir hutt och elo op den öffentleche Méiglechkeeten, op den öffentleche Plaze, pardon, d'Méiglechkeet, esou eng Fast-Charging-Statioun ze benotzen an Ären Auto extrem schnell opzelueden. D'Oplueden am Ausland ass mat esou enger Chargy-Abonnement och méiglech. Do kann ee verschidde. Pardon, kann ee verschidden Opluedestatiounen am Ausland och benotzen, entweder mat der Chargy-Card oder mat enger Applikatioun um Handy, wou dann den Dekont iwwert déi Applikatioun oder d'Kaart gemaach gëtt. Lo komme mer e bësse méi zu engem techneschen Detail vun deem ganzen Oplueden, an zwar hu mer do dräi verschidden Niveauen, déi definéiert goufe vun deenen Opluedeleeschtungen. Do hu mer dat luest Oplueden, dat mécht een iwwert déi Haussteckdous, wou mer schonn ugeschwat hunn, Do, wéi gesot, nees, vergewëssert Iech, dass Der déi Steckdous dat och ënnerstëtzt. Dann hu mer d'beschleunegt Lueden. Dat ass an engem Beräich vun 3,7 bis 22 Kilowatt. Dat ass och dee Beräich, wou Dir wahrscheinlech eng kleng Born doheem wäert integréieren. Do muss ech nach scho virab soen, méi wéi 11 Kilowatt ginn net subventionéiert, well Ären Haususchloss och net vill méi hiergëtt. Wa mer dann d'Schnelluede kucken, dat fänkt bei 22 KW un, an dat ass zum Beispill ee vun deene Fast Charges, déi haut de Mëtten um Kierchbierg ageweit goufen. D'Geschwindegkeet, mat där Dir opluede kënnt, ass awer net nëmme vun der Opluedestatioun ofhängeg, mee och vum Auto, deen Der kaf hutt. Dat heescht, beim Kaf vum Auto vergewëssert Iech eng Kéier, dass den Auto och déi Leeschtung luede kann, déi Der zum Beispill doheem zur Verfügung stellt. Hei gesitt der dann enker zwee Beispiller, wéi sech déi Opluedezäit dann an Ofhängegkeet vun der Opluedeleeschtung variéiert. Dat éischt Beispill weist eng Batterie vun 41 Kilowattstonnen, wat ongeféier 200 Kilometer entsprécht, déi awer nach 25 Prozent Rescht huet. Am zweete Beispille gesitt der enker Déi deeglech Distanz, déi e Lëtzebuerger zeréckleet, dat si 40 Kilometer, wéi laang ee bräicht, fir dës opzelueden. A wa mer do eng Kéier kucken, da gesäit een, datt iwwert d'Nuecht mat engem 11 KW Uschloss et zum Beispill ganz einfach ass, 400 bis 600 Kilometer ze lueden, wann den Auto dëst kann. Da komme enk ka zum wierklech technesche Punkt, Wéi gesinn déi, wat sinn dat fir Bornen a wéi eng Steckeren hu mer do? Do hutt Der eeben d'Méiglechkeet, eng Wandladestatioun ze integréieren. Dëst ass eng fix Solutioun. Déi kënnt Der bannen an der Garage oder baussen op enger Bausseparkplaz integréieren. Dir hutt einfach domadder eeben d'Méiglechkeet, mat enger méi héijer Leeschtung wéi bei der Haussteckdous ze lueden, wat dann, wéi virdru gewisen, op eng méi kuerz Luedezäit féiert. Eng Wandluedestatioun huet am Allgemengen de Connecteur Typ 2, de, also de Stecker Typ 2 als Verbindung, wat Standardvariant fir Elektroautoen ass. De Combo 2, deen ass éischter beim Fast Charging wou een deen da rëmfënnt. Wann ären Auto awer d'Possibilitéit huet den Typ 2 ze connectéieren, ass oftmools och d'Méiglechkeet de Combo zwee ze connectéieren, direkt gewährleistet. D'Steckdous doheem, dat soll éischter déi exzeptionell Léisung sinn, fir den Auto ze lueden, well dat extrem laang Luedezäite mat sech bréngt an et muss een sech eben ëmmer nees vergewësseren, Ass déi Steckdous doduerjer dofir benotzbar, ass déi richteg ugeschloss hannendrun? An domadder si mer dann och scho bei deem interessante Punkt vun de Subsiden. Wat hunn ech dann zegutt, wann ech elo esou eng Opluedestatioun a mengem Eefamilljenhaus integréieren? Sou, do hu mer zwou verschidden Opluedestatiounen, déi een do kann integréieren. Fänke mer enker u mat der Borne simple, op Lëtzebuergesch déi einfach Opluedestatioun. Bei dëser Statioun hutt Der d'Méiglechkeet, mat enger konstanter Leeschtung ze lueden. D'technesch Krittären an dësem Fall sinn TAB, an dat heescht, Dir musst déi technesch Ufuerderungen, wou den Netzbedreiwer Iech gëtt, anhalen. Méiglech Subsiden an dësem Fall si 50 Prozent vun Äre Käschten, ëmmer hors TVA, an dëst mam Maximum vu 750 Euro. Déi zweet Méiglechkeet, déi Der doheem hutt, dëst ass d'intelligent Oplueden. Bei dëser kënnt Der mat enger variabler Leeschtung oplueden, wat och nees zu enger variabler Opluedezäit féiert. E weidere Virdeel vun dëser intelligenter Born ass, dass der en intelligent Notze vun ärem eegeproduzéierte Fotovoltaikstroum kënnt maachen, wat natierlech en extrem interessante Fall ass, wann een esou eng Fotovoltaikanlag huet. Hei hu mer och nees déi technesch Krittäre vun dem TAB, dat heescht och nees do muss der d'Krittäre vum Netzbedreiwer anhalen, Kënnt awer e weidere Krittär derbäi, Déi Opluedestatioun muss OCPP-kompatibel sinn. OCPP, dat ass eng Schnëttstell, déi erméiglecht et der Born, mat anere Bornen oder mam Smart Compteur, deen Der aktuell doheem hänken hutt, ze kommunizéieren. An deem Fall kritt Der och e méigleche Subsid vu 50 Prozent vun Äre Käschten, nees hors TVA gekuckt, hei awer mam Maximum vun 1.200 Euro. Da komme mer weider bei d'Subside fir d'Mehrfamilienhaus. Do hu mer och nees zwou verschidde Varianten. Déi éischt Variant, déi do subventionéiert gëtt, ass déi intelligent Opluedestatioun nees. Hei nees, Dir kënnt mat enger variabeler Leeschtung lueden, wat derzou féiert, dass Der och eng variabel Opluedezäit hutt. E weidere Virdeel ass d'Notze vum eegeproduzéierte Photovoltaikstroum. Hei sinn d'Kritären nees, dass Är Born muss THB-konform sinn, dat heescht den Netzbedreiwer ufroen, an dës Born muss och nees OCPP-kompatibel sinn, fir eben d'Kommunikatioun zwëschen deene verschiddene Bornen am Haus oder d'Kommunikatioun zwëschent der Born an Ärem Smart Compteur ze gewährleisten. An dësem Fall schwätze mer nees vun engem Subsid vu 50 Prozent vun Äre Käschten, nees hors TVA ëmmer gekuckt, an dëst mam Maximum vun 1.200 Euro. Da komme mer zu der zweeter Méiglechkeet, déi Der hutt am Mehrfamilienhaus. Dat ass an deem Fall eng integréiert Opluedestatioun an engem kollektive System, déi vun engem intelligente Laaschtmanagement gesteiert gëtt. Virdeel hei sinn, Dir hutt nees d'Luedung mat enger variabeler Leeschtung, déi méiglech ass, wat dann eben nees zu enger variabeler Opluedezäit féiert. An deem Fall gëtt dës awer vun dem intelligente Managementsystem gereegelt. Genau. E weidere Virdeel vun dese Bornen ass och, dass der kënnt en individuellen Dekont maachen. Dat heescht, dir musst net ëmmer op ärer Born tanken, mee dir kënnt do en Dekont maachen, deen Auto huet esou vill dëse Mount insgesamt hei am Haus getankt. Bei där Anlag musst der och nees THB-konform sinn, dat heescht d'Netzkrittäre vum Netzbedreiwer anhalen an déi Borne mussen an engem kollektiven Laaschtmanagementsystem integréiert gi sinn. An dësem Fall schwätze mer vun engem méigleche Subsid vu 50 Prozent vun Äre Käschten, dëst mat 1.650 Euro maximal. Wéi gesot, ëmmer hors TVA gëtt de Prozentsaz gekuckt. Lo eng Kéier zu de Konditiounen, déi ee muss anhalen, wann een dëse Subsid wéilt touchéieren. Do hu mer eng Kéier de Kafdatum vun der Born, dee muss zwëscht dem éischte Juli 2020 an dem 30. Juni 2023 leien. Dëse Subsid ass nëmme fir Personne physique ze kréien. Et muss eng nei Opluedestatioun sinn, dat heescht, dierf keng gebrauchte sinn oder Second-Hand-Statioun. D'Leeschtung vun dëser Born ass maximéiert op 11 Kilowatt an d'Anlag muss vun engem agreéierten Elektriker installéiert gi sinn. D'Parkplaz, ëm déi et sech handelt, wou d'Born integréiert gëtt, déi muss sech um lëtzebuergeschen Territoire befannen an Dir hutt nëmmen eng Parkplaz pro Wunneng oder Geschäft op enger Adress verfügbar, fir dëse Subsid ze kréien. Dat heescht, falls Dir elo sot, mir wollten eng Born an d'Garage setzen an eng baussen hinner, kritt Der an deem Fall awer nëmmen eng subventionéiert. Dann nach e leschte Critère, Déi Opluedestatioun, déi Der integréiert, déi dierf net fir e kommerziell Notzung oder fir de Weiderverkaf geduecht sinn. A soumadder si mer dann och scho bei de Subside fir d'Elektromobilitéit selwer ukomm. An do fänke mer eng Kéier u mam Subsid fir den honnertprozentegen Elektroauto. An dee Subsid läit aktuell bei ganz generéisen 8.000 Euro. Dat heescht wierklech, dass derwäert elo zouzegräifen. Da kucke mer den zweete Subsid, dat ass de Plug-in Hybrid Auto. Do kënnt Der bis, do kënnt Der 2.500 Euro de Moment kréien. Dann hu mer nach den Elektro-Scooter, an domadder si wierklech Scootere gemengt, wéi Der se kennt vu fréier, 50 Kubiken, an net Trottinette wéi Kickboard oder esou. An an deem Fall kritt Der 50 Prozent vun Äre Käschten nees zréck erstatt, hors TVA nees wéi ëmmer, mam Maximum vun 1.000 Euro. Da komme mer nach zum Vëlo oder zum Elektrovëlo. Déi zwee ginn hei subventionéiert an do kritt Der Subside vu 50 Prozent, nees hors TVA, op Äre Vëlo an dëst mam Maximum vu 600 Euro. Also och do ass et extrem interessant elo e Vëlo ze kafen. Komme mer zu Konditiounen, déi Der hei musst anhalen. Dat ass éischtens emol, Beim Auto muss dësen Auto zwëscht dem 11 Mee 2020 an dem 31 Mäerz 2021 bestallt gi sinn. Beim Vëlo ass et, dass d'Rechnung muss op spéitstens den 31 Mäerz geschriwwe sinn. Beim Auto par contre muss awer och d'Immatrikulatioun bis e gewëssenen Datum geschitt sinn, dëst ass an deem Fall den 31 Dezember 2021, a ganz wichteg, den Auto huet nach net dierfen am Ausland ugemellt sinn, och eng Tageszulassung dierf do nach net gemaach gi sinn. Genau. Zu de Subside vum Staat gëtt et awer och nach aner Partner, déi Iech an deem Fall e klenge Subsid ginn. Dobäi handelt et sech éischtens ëm d'Gemengen. Do musst Der op Säite vun Ärer Gemeng nofroen, Hutt Dir e Subsid fir den Elektroauto oder fir de Vëlo oder Elektrovëlo? An Dir hutt och nach en weidere Partner, deen lech Subsiden hei am Land ubitt, an dat sinn an deem Fall d'Stroumfournisseuren. D'Stroumfournisseuren hei am Land hunn och Subsideprogrammer mëttlerweil, an do musst Der op Säit vun Ärem Fournisseur nofroen, ob e si och e Subsid ginn, wann Dir Iech ebe sou en nohaltegt Mobilitéitsfahrzeug gift kafen. Fir dass Dir awer elo och de passenden Auto fir Iech auswielt, wann Der elo de Choix getraff hutt en Elektro oder Plug-in Hybrid Auto ze kafen, gouf de Carbon Counter vum MIT mat Ënnerstëtzung vu My Energy ausgeschafft. Op dësem Internetsite kënnt Der eng Bewäertung vun Elektro-, Hybrid a konventionellen Autoen betruechten. Dës Bewäertung ass engersäits op den CO2-Ausstouss iwwert d'Liewenszäit vum Auto gekuckt, wat eben d'Produktioun an awer och d'Notzung vum Auto abegräift. Dës weidere gesäit een awer net nëmmen den CO2-Ausstouss, mee och déi sämtlech ufalend Käschten, déi een huet, pro Kilometer betracht, un. Dir kënnt an dësem Programm verschidden Aarte vun Autoe vergläichen, eben, wéi gesot, Elektro, Hybrid a konventionell, awer och ganz vill verschidde Modeller vun alleguerten de Marken, déi mer hei am Land hunn. Do kann een am spéidere Fall och nach eng méi spezifesch Simulatioun maachen, wou een dann puer eenzel Donnéeën agëtt an soumadder ganz genau op seng jäerlech Distanz oder op säin viregen Auto gesäit, Hm, wat spueren ech mer? Komm enke op sou ee Beispill ze schwätzen. An dësem Beispill geséit Dir de Verglach ënnert véier verschiddeneren Elektroautoen op der vertikaler Achs, dat ass déi heiten, Dass déi doten gesitt der den CO2-Ausstouss pro Kilometer vun dësen Autoen, an op der horizontaler Achs, dat ass dann dës hei, do gesitt der déi ufalend Käschten pro Kilometer, déi der hutt. Hei kënnt Dir all d'Modeller vergläichen, also eben Dir wielt Är Modeller aus, déi gi verglach do, an op der nächster Säit weisen ech Iech elo, wéi en Detail der do och nach kënnt betruechten. Hei ass dann dësen detailléierte Vergläich deen der iech kënnt ukucken wat eigentlech den wierklech dat Interessantes ass heirunner. Do gesitt der nämlech elo eng Kéier unhand vun deene 4 Elektroautoen déi mir ausgewielt hunn, wéi sech deen CO2-Ausstouss oder déi ufalend Käschten dann iwwerhaapt zesummesetzen. Wou kënnt déi Rechnung, wéi gëtt dat gemaach? Beim CO2 ass et zum Beispill duerch d'Hierstellung vum Auto selwer, dat heescht Karosserie, Pneuen, de Moto, alles wat Iech do kënnt virstellen, awer genau esou déi Batterie, wou kënnt se hier, wéi eng Materialie goufen do verwennt an awer och wat Der tankt, ob Der elo Stroum tankt, Bensinn oder Diesel. Des Weideren, hat ech awer och scho gesot, kënnt Der och d'Käschte vergläichen. Do ginn d'Käschte pro Kilometer och nees verglach an do gëtt zum Beispill déi jäerlech Steieren hutt, déi Der musst bezuelen, d'Revisiounen an awer och de Sprit a genausou och de Kafpräis vum Auto betruecht. Do dofir, wann der wëllt bëssen méi kucken, hm, wat ass de passenden Auto fir mech, ass et en Hybrid, ass et en Elektroauto oder awer nach e konventionellen Diesel a Bensinner, gitt eng Kopp carboncounter.lu, do gesitt der, dass d'Elektroautoen extrem gutt ofschléissen. Genau op dësem Bild gesitt der dann nach eng Kopp der rietser Säit. wéi eng spezifesch Faktoren een do kann upassen, wéi zum Beispill d'Tankkäschten, déi een aktuell huet, oder de Spritpräis, deen ee bezilt, déi jäerlech Distanz, déi Dir fuert mat Ärem Auto pro Joer. An da kënnt Der déi Simulatioun eeben ëmmer méi detailléiert un Äre spezifesche Fall upassen a soumadder wierklech gesinn, wéi een Auto gëtt mech de bëllegsten iwwer laang Zäit oder mat wéi engem Auto hunn ech dee klengsten CO2-Ausstouss. Ech soen Iech domat Merci fir Är Opmierksamkeet. Wéi gesot, falls Froe sinn, schreift iech, schreift ons se op webinar at myenergy Punkt lu. Dir kënnt awer och ëmmer op onsen Internetsite goen, myenergy Punkt lu, iech bëssen do duerchklicken, mir hu ganz vill Informatiounen do schonn parat gestallt. Falls dat awer och nach net Är Fro kläert, mellt Iech einfach op onser Hotline, do sëtzt all Dag e kompetente Beroder, deen Iech gären op Är Froen hëlleft. Villmoos Merci.
Merci Philippe fir dësen ganz gudden an interessante Virtrag. Ech melle mech hei aus dem Backoffice. Ech sinn de Gilbert Theato. Ech versichen elo e bëssen hei d'Froesessioun ze moderéieren. Dir gesitt hei am Bild weiderhin de Philippe Koch fir Froen ze beäntwerten, des Weideren awer och de Fenn Faber. Si zwee wäerten zur Verfügung stoe fir dann elo Ried an Äntwert ze stoen, déi Froen déi erakommen. Wéi gesot. Schreift är Froen eran op webinar at myenergy.lu. Ech si gespaant, wat do elo alles ka kommen. Et sinn der och schonn e puer do, déi mer elo da scho kënnen an Ugrëff huelen. Ech denken, eng éischt Fro geet an d'Richtung vun der Sënnhaftegkeet oder vun der Effizienz vun der Elektromobilitéit. Ech géing déi vläicht un de Fenn riichten. Wéi ëmweltfrëndlech ass dat Konzept vun der Elektromobilitéit?
Jo, also ech mengen, de Philippe huet de Kader jo gesat, generell wat d'Mobilitéitschoixë sinn, déi mer zu Lëtzebuerg hunn. Ech menge wichteg ass jo, datt een dat Ganzt an enger Mobilitéitschaîne gesäit. Dat heescht, datt et ëmmer drëms geet, fir deen Trajet, deen ee grad vir huet, wéi de Philippe et och scho virdru gewisen huet, ze optiméieren. Et ass ganz kloer, datt den ëffentlechen Transport an natierlech och d'Mobilité active do de Schwéierpunkt sinn. Mee et ass och kloer, datt et Trajete gëtt, grad och am ländleche Raum, wou déi individuell motoriséiert Mobilitéit ëmmer nach wichteg ass. An do gëtt et natierlech verschidde Méiglechkeeten, et gëtt verschidde Motorisatiounen. An wann ee sech notamment och de Carbon Counter Punkt alu ukuckt, kann een natierlech kucken, wat den Impakt vun deene verschiddene Motorisatiounen an och de verschiddene Modeller och ass. An do stellt ee fest, och an där Wollek, déi virdrun och do och kuerz gewise gouf, dass natierlech d'Modeller, déi mat déi, also déi mat engem Elektroauto, vollelektresche Motorisatioun fueren, insgesamt en extrem gudden, en extrem gudde Wäert, Bilan och hunn, also och iwwert de ganze Cycle de vie. Ech mengen, et ass kloer, dass natierlech bei der Hierstellung vun Elektroautoen e Stéck wäit e gewëssene Surplus u Ressourcen an och un Energie an déi Autoen dragestach gëtt, dass se mat engem gewëssenen Nodeel, soen ech emol, hiert Liewen an hiert Liewen erastarte, mee dass se awer relativ séier no engem entspriechende Kilometrage ophuelen an dann eeben och eng ganz laang Liewenszäit hunn, soudass se ënnert dem Stréch vum Bilan hier wierklech e ganz positiven ganz positiven Impakt och hunn, CO2-méisseg, mee natierlech awer och grad am urbane Raum ass och Kaméidi en Thema, wat natierlech hei och dann da mat erakënnt. Dat heescht, dat sinn, ech mengen, et muss een d'Elektromobilitéit an deem gréissere Kader do gesinn, mee dat ass den Impakt, deen een do ka gesinn. An en Outil wéi Carbon Counter. Punkt a lu, wéi gesot, deen erlaabt et dann och nach eng Kéier déi spezifesch. Modeller ënnereneen ze vergläichen, fir och do dann entspriechend och senge Preferenzen, senge Fuergewunnechten dann och ze kucken, wat schneit do am beschten dann och of.
Ok, merci Fenn. Vläicht dann e puer méi generell Froen. Ech versichen déi e bëssen hei ze bündelen, woubäi et, mengen ech, och einfach ass do déi eenzel Froen dann noenaner ze ginn. Wéi, oder wéi, wéi verännere sech d'Stied mat der Elektromobilitéit? Wat, wat, wat, wat mécht dat mat onse Stied? Oder ëmgekéiert gefrot, wéi kréie mer méi Elektromobilitéitskapazitéiten an ons Stied eran? A vläicht och verbonnen domadder, wat ass d'Tankstell vun der Zukunft? Jo, wat d'Tankstell vun der Zukunft ass, dat muss natierlech d'Zukunft weisen. Dat läit och e bëssen natierlech dorunner, wéi dee Businessmodell vun Tankstellen sech weiderentwéckelt. Bon, generell, ech mengen och déi dote Fro, wat wéi eng Roll spillt d'Elektromobilitéit am urbane Raum a virun allem och wéi ka bei der Charge d'Elektromobilitéit och do nach weider gefërdert ginn, muss een an engem gréissere Kader vum Mobilitéitskonzept gesinn. Dat heescht, individuell motoriséiert Mobilitéit huet natierlech hir Plaz och Am urbane Raum, dat muss een natierlech do an deem Setting do och gesinn, mee wann et elo spezifesch ëm d'Luede geet, da geet et einfach och drëm, dass déi Luedméiglechkeeten, déi déi einfach op deene verschiddenen Niveaue bestinn, ob doheem, ob am öffentliche Raum, d'Chargy ass schonn gefall, ob um Niveau och vu virun allem vum Aarbechtgeber, also vun den Entreprisen, dass een iwwerall do déi Levieren, déi et do gëtt, eben och notzt, fir dat Netz, wat mer u Méiglechkeete vun der Recherche hunn, och weider, weider auszubauen. Ech mengen, ee groussen Shift, a Paradigmeshift letztendlech an der Charge ass eben, dass mer d'Elektromobilitéit net méi esou mussen onbedéngt denken, wéi mer elo fréier bis elo esou, oder bis elo, soen ech emol, op d'Tankstell gefuer sinn, da wann den Tank bis eidel war, mee dass d'Lueden am Fong vum Elektroauto eppes ass, wat een an den Alldag integréiert, ëmmer dann, wa sech eng Opportunitéit bitt. An dann ass déi Fro vun der Dauer insofern och relativ, well et eben drëms geet, dat dann och entspriechend ze integréieren, quitt, dat ass och haut esou an dat wäert méiglecherweis och an Zukunft nach eng grouss Roll spillen, dass e ganz groussen Deel vun der Charge natierlech doheem geschitt, iwwer Nuecht, an do natierlech dann och deementspriechend och d'Vitess vun 11 Kilowatt, dat ass virdrun och schonn ugeschwat, och duergeet, fir dat dann och mat ofzedecken. Jo, Merci dozou. Mme Philippe, wann een en Elektroauto kaaft huet viru fënnef Joer an et krut een do schonn eng Kéier Subsid dofir, mä haut sinn d'Subside jo méi héich, kann een do nach eng Kéier nohaken? Ass do nach eppes méiglech? Nee, also Dir hutt just ee Subsid pro Auto zegutt. Dat heescht, do hat Der an deem Fall Äre Subsid viru fënnef Joer krut. Do gëtt et da elo näischt méi. Da musst Dir Iech leider e neie kafen nach eng Kéier an deem Fall.
Jo, merci. Ech hunn eng Fro rakritt, Hu mer an Zukunft nach Autoschoulen? Ech mengen, déi Fro, déi geet éischter an d'Richtung vun dem autonome Fueren. Do ass et vläicht méi sënnvoll, dat doten dann als Thema ze huelen. D'Elektromobilitéit heescht jo net, dass mer autonom fueren. Fuere maache mer an deem Kontext nach ëmmer selwer. Et ass éischter wéi en Automatikfuere. Wann ee mat engem Elektroauto fiert, huet ee jo eigentlech en E-Gang-Getriff. De Motor ass eigentlech souzesoen direkt mat de Rieder verbonnen, mee fuere muss ee selwer, et muss ee selwer Gas ginn, et muss ee selwer bremsen an natierlech och selwer renkelen an op de Verkéier oppassen. Ech kucken nach eng Kéier, wat mer soss u Froen hei hunn. Géing elo mol soen, Ech waarden nach e bësselchen op zousätzlech Froen. Eng Fro, déi awer nach hei am Kontext virdru gestallt ginn ass, déi ass, Wéi gesäit et aus mat den Aiden? Et ass jo esou, dass nom 31. Mäerz déi aktuell Aiden de Moment elo emol nach net verlängert goufen. Gëtt et do schonn eng Informatioun dozou, wou ee ka soen, wéi et nom 31. Mäerz weidergeet?
Jo, also et ass effektiv esou, datt datt den aktuelle Regime, deen ass jo nach gülteg bis bis Enn Mäerz. Dat heescht, den den Autosfestival, deen am Moment leeft, deen ass deen ass domadder ofgedeckt. Dat heescht, déi Konditiounen, déi besoe jo, datt den Auto bis den 31. Mäerz dëst Joer muss bestallt ginn an datt e bis Enn des Joers dann och muss immatrikuléiert ginn. Dat, wat de Gilbert gesot huet, ass effektiv richtig. Momentan ass dee Regime nach net verlängert ginn. Dat, wat een dozou ka soen, ass, dass awer um Ministèresniveau doriwwer nogeduecht gëtt, déi Aiden op engem héijen Niveau weiderzeféieren, mat enger Staffelung, wou awer d'Krittären am Detail am Moment nach ausgeschafft ginn. Dat heescht, do gëtt et elo nach keng weider Detailer, déi mer zu deem Sujet elo kënne soen. Mee wéi gesot, den Autosfestival, deen ass mat ofgedeckt. Merci.
Zu där Fro virdrun vum Subsid hat ech, mengen ech, d'Fro falsch verstanen, wëll den Här, deen d'Fro gestallt huet, huet elo nach eng Kéier nogehaakt. Also, ech liesen den Text do esou vir. D'Fro ass elo, Wann een en neien Elektroauto keeft, kritt een dann e Subsid, obschonns ee viru 5 Joer schonn en Elektroauto kaaft huet mat engem Subsid? Jo, an deem Fall gëtt wéinst Subsid pro Auto gekuckt. Dat heescht, wann Dir deemools Subsid fir deen Auto kritt an Dir kaaft Iech elo nach eng Kann nei en Elektroauto, en aneren, da kritt Der fir deen nees e Subsid. Wat och interessant ass, déi Subside gëtt et och am Leasing. Dat heescht, falls Der méi Fan sidd vum Leasing vun engem Auto, Da kritt ofmols de Garagist zwar de Subsid, mee hien zitt iech en op äre Käschten of. Dat heescht och an deem Fall, et gëtt ëmmer den Auto betrachtet an net déi Persoun, wou de Subsid krut. Ok, merci. Dann eng Fro zu de Subside vun de Bornen. Ech weess d'Äntwert schonn, mee ech mengen, et soll een awer éierlech sinn an och eng Kéier déi beäntwerten. Wann een am August 2019 eng Born installéiert krut, an do gouf et jo nach kee Subsid zu deem Zäitpunkt, kann een do nodréiglech de Subsid ufroen?
Nee, also leider net. Do sinn d'Daten, hunn ech iech ebe gesot, déi zwee Datumer, wou een e muss drafalen. Do faalt Dir mat deem do Datum net dran. An deem Fall deet et mer leed, Dir faalt einfach, jo, net an d'Krittären. An deem Moment kënnt Der se och net subventionéiert kréien. Mä vläicht kann ech déi Datumen enke kuerz widderhuelen. Du has se zwischendrun scho gesot, also dass den Achat vun Abonné muss stattfonnt hunn tëschent dem éischte Juli 2020 an dem drëtzte Juni 2023. Voilà, Dat ass an deem heite Fall leider Gottes dann esou. Jo, okay. Maja, da, ma da si mer jo da bei de Subside vun de, vun de Luetstatiounen. Mä et ass jo och esou, datt et och mobil Luetstatioune ginn. Ass do eppes virgesinn vum Subsid hier? Nee, also mobil Luetstatioune sinn am Moment net ofgedeckt. Ech mengen, dat geet aus deene Konditiounen effektiv och ervir, déi de Philippe Thun och virgestallt hutt. D'Idee ass derhannert, hannert deem Mesureprogramm, ass, dass am Fong eng fest Infrastruktur, eng dauerhaft Infrastruktur, Luedinfrastruktur soll kofinanzéiert ginn um privaten Niveau. Dat ass ee Volet vun dem Grond, firwat dat esou ass. An deen aneren ass natierlech och ee vun de Bestëmmungen letztendlech, déi de Philippe och scho genannt huet, also vun den TABen, vun den techneschen Uschlossbedéngungen vun de Gestionnaires de réseauen. wou et drëms geet, dass natierlech och sécherheetsspezifesch och Normen do och kënnen agehale ginn. A voilà, de Mix aus deenen zwee do, aus deenen doten zwee Elementer féiert eben derzou, dass gesot gëtt, ma nee, an deem heite Regime sinn ebe just dann fest installéiert Méiglechkeeten dann och kofinanzéierbar. Wat net heescht, dass een déi mobil net kann notzen. Ech mengen, dat seet dat jo net aus, dass jo e Subventiounsreglement dat verbitt dat net. Mee och wann Der et benotzt, an dat ass och virdrun erëm ugedeit ginn, dann ass et wierklech wichteg, dass déi Installatioun, déi Elektroinstallatioun, déi Der doheem hutt oder wou och ëmmer dann och déi mobil Léisung da genotzt gëtt, dass déi entspriechend och dofir ausgeriicht ass, well och virun allem och bei engem dauerhafte Luede mat deene mobile Solutiounen kënne wierklech Problemer dann och mat der Installatioun och do entstoen.
Ok, merci dofir. Vläicht bësse Reklamm dann och an eegener Saach. Also deen dee Webinaire, dee mer haut hei den Owend gemaach hunn, dee kann een op alle Fall och nach eng Kéier déi Deeg dono kucken. Dat fënnt een alles an den nächsten Deeg op onsem myenergy-Site, myenergy.lu, grad esou wéi och an onser Youtube-Chaîne. Voilà, ech gesinn de Moment keng weider Froen. Wann der elo nach géingen erakommen, beziehungsweis wann do nach eppes wär, wat kéint beäntwert ginn an den nächsten Deeg, da géinge mer op alle Fall all déi Froen, déi nach net beäntwert sinn, dann och per Mail nach un Iech, déi jeeweileg Adressaten, zréck adresséieren. Dat wäerte mer op alle Fall nach maachen. Ech gesinn, hei ass grad nach eng Fro erakomm, Gëtt et eng Lëscht vu Wallboxen, déi subsidiéiert ginn?
Am Moment gëtt et gëtt et keng esou eng Lëscht. Mir schaffen awer als MyEnergy am Moment un enger, jo un enger Approche, déi op eisem Site wäert verëffentlecht ginn, wou mer eeben eng eng Guidance ginn vun deenen Haapt, jo Wallboxen, déi um Marché sinn, fir se ze charakteriséieren. Dat heescht, dass ee sech selwer kann e Bild maachen, wat hunn déi fir fir Funktiounen an deementspriechend och wéi eng vun de Wallboxe sinn dann och oder kënnen dann och eligibel sinn. Ech mengen, d'Konditioune si virdrun och natierlech däitlech gemaach ginn. Déi hänken net nëmme vum Choix vun der Hardware of, dat heescht vun der Wallbox selwer, mee natierlech och vun der fachmännescher Installatioun vun där Wallbox duerch en Elektriker, respektiv dann och déi Prescriptiounen, déi dann och vun de Gestionnaires de réseauen do gemaach ginn. Dat ass awer elo näischt, déi Prescriptiounen, dat ass elo näischt, wou ee sech elo muss grouss beonrouegen oder wou ee sech selwer misst am Detail domat beschäftegen. Ech mengen, dat ass eppes, wat en Elektriker beherrscht an dowéinst ass och déi Zesummenaarbecht mat dem Elektriper och, Elektriker, pardon, och, och wichteg. Voilà, dat ass eng Solutioun, un där mer schaffen, déi awer, déi awer och an nächster Zäit op eisem Site dann och wäert verëffentlecht ginn. Gutt, merci villmools dofir. Ech gesinn de Moment keng weider Froen an der Pipe. Ech géing dofir soen, Merci Philippe, merci Fenn. Merci iech alleguerten, déi der haut den Owend hei mat dobei waart, fir ons nozelauschteren an nozekucken an dat Thema hei mat ze genéissen. Mir fannen et an ganz spannend a passionant Thema an hoffen, iech weider gehollef ze hunn an där Saach. Wënschen nach e schéinen Owend a bis déi nächste Kéier. Äddi, Adi, schéinen Owend.